גלייב מיר רעבן, דרייסט זיך דאך געווען וואס איז זיין, וואס איז זיין, וואס איז זיין, ס'איז זיין, ס'איז זיין, וואס איז יעצט? ס'גייט זיין פונקט וואס איז יעצט, אז דו וועסט נישט פאלגן א צדיק וועסטו זינקען מער און מער אין בלאטע, אז דו וועסט פאלגן גייט זיין גוט, וואס איז זיין, וואס איז זיין, די וועלט ווערט חרוב, די וועלט ווערט פינסטער, די וועלט ווערט נישט חרוב, דער אייבערשטער מאכט נישט חרוב די וועלט, דער אייבערשטער פירט א שיינע וועלט, וואס איז זיין, ס'איז דא נסיונות, די נסיונות, אז דער אייבערשטער געברענגט נסיונות, דער אייבערשטער געברענגט א צדיק מיט עצות פאר דעם. מיט מיט מיט מיט וועגן אוועקצוגיין פון די נסיונות ביסט א אויבער חכם וועסטו זינגען אין צען יאר מיך טרעפן נאכאמאל אויפן זעלבן פלאץ וואס וועט זיין וואס וועט זיין האסט געהערט הא וואס טוט זיך היינט אין די וועלט רחמנא לצלן מוהראש זאגט אז יעדער איז מספיד דעם יצר הרע אלע שילן מען איז מספיד די צרות מיט די פגעי הזמן מיט די נסיונות הזמן האסט אפשר א עצה פאר מיר האסט א וועג וואס איך קען טון יא איך האף אדער א וועג. ברודער איך האף אדער א וועג. דא א רבי פאר צוויי הונדערט יאר צוריק האט געמאכט א סדר דרך הלימוד פאר דיר. ווייל בדרך כלל אז א מענטש רחמנא לצלן היט זיך נישט זיינע אויגן. ער האט אפגעקוקט שמוץ, פארלירט די די כח פון קאנצעטרירן. קאנצעטרירן. קאנצעטרעיטן. ער קען שוין נישט. ער קען זיצן ביי שיעור. ער האט מיט ווען די מגידשידער זאגן און און און יעצט איז שוין גוט, ער האט מיטמאכן אזוי ווי אזוי א מאמע פיטערט א בעיבי, ער עפנט אויך אויף די מויל אבער ער ווייסט נישט וואס וואס די פארשטייסט? נישט קיין אהנונג, פרעג מיך נישט, ער שלאפט א האלבע שיעור, מען פארשטייט עס נישט, א בחור האט געהאלט האט מיטגעהאלטן אין ישיבה האט געלערנט און פלוצלינג א חלום, געטראפן א פאון, ער האט געטראפן א אייפאד. ער איז שוין נישט דא, ער קען זיצן ביי די שירעם יעצט, ער קען זיצן מיט חברות, עס וועט שוין גארנישט העלפן, ער האט פארלוירן די מח, די מח איז נישט דא, די מח איז נישט דא, ווער האט נאך א מענטש רחמנות צו לאנג גייט ווייטער פון דעם, ער האט אנגעפאנגען מיט קוקן, נאכן טראכטן און נאכן טון, ער איז אראפגעפאלן אין שמוץ, הו א, דאס איז שוין א זאך וואס לויפט נאך דעם מענטש, קודם דארף ער זיך באהאלטן, לעבט ער דאך א א א א דאבל, א צוויי לעבן, וויאזוי הייסט עס נאר? א דאבל לייף, ער איז נישט דא, די גוף איז אים דא, די גוף איז אים בסמעדרש, אבער ער האט דאך א גאנצע צייט פחדים, באלד גייט איינער אויסגעפינען, באלד גייט מען אויסגעפינען בסמעדרש ווער איך בין, איך וועל מיך זיכער ארויסווארפן דא, באלד גייט מען אויסגעפינען מיין ווייב, וועט מען זיכער איבערלאזן, באלד גייט מיינע קינדער געוואר ווערן ווער איך בין, וועט נישט וועלן רעדן צו מיר, באלד גייט מיין ש. די גאנצע לעבן איז אים באהאלטן, נאכדעם ציט אים שוין צוריק צו די שמוץ, ווייל רחמנא לצלן אז מען פאלט אראפ אין דעם, דאס איז א זאך וואס איז זייער זייער ביטער. ני, א מח האב איך נישט, וואס זאל איך יעצט טון? נעם דעם סדר דרך הלימוד פון רעבן, פאלג די רבי. ס'דאך ממש אזא שאד אז די מענטש, מען געבט אים אלע עצות און ער וויל נישט, ער וויל עס נישט נעמען, ער איז א אויבער חכם. ניין, איך פארשטיי לערנען. נעם די סדר דרך הלימוד פון רעבן, הייב אן זאגן משניות, דאס וועט דיך אריינברענגען יראת שמים, ס'וועט דיך ברענגען צום אייבערשטן, ס'וועט דיך מאכן לעבן מיט'ן אייבערשטן, מורא האבן פון אייבערשטן, א מציאות.